Tam baş dema we baş dema we geş dema we xweş û dema we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan. Yedûn Hemîd zanin na hinek jor dibêjin erê em zanin tu mizgîn xanî Belê ez mizgîn xan dîsa bi deng reng û hemî enerjiya xwe ya erênî li hember we me Îro min ji bona we mijareke Gelek balkêş û di vê serdemê de ku divê li ser we re axaftin hilbijart. Serenavka mijara min a îroj di serdema pêşketî de bextewariya paşketî ye. Ez bawer im bala û hemiya ji xwe dikişîne û hûn bi xwe jî teqez vê hêz dikin. Serdemê de Ewqas pêşketin pêk tên, di vê serdema ku em tê de ne, li gor demên borî pêşketinê gelek mezin hene. Derfet gelek zêdetirîn in. Lê Dema ku em bi pîvanekê nêzîkî vê mijarê dibin em dibînin ku her ku ev derfetena zêdetir dibin her ku e, serdem pêş dikeve bextewarî paş dikeve. Mirov ne bextewar in. Di dema çavê mirovekî jî nêrî vê hês dikî pir kêm in. Mînak ez e, vê bêjim der dora min de bes mirovek heye ku e, dema ez e, wê bextewar dibînim wilo heya hestê xwe hês dikim min dirê çavê wê dikenin. Em dika ez ê li ser vê amê baxivin ez ê pêş de behsa vê mijarê û ew kesa jî ji were bikim. Serenavkê ku ez ê mijarê behsa wan bikim dixwazim bi kurtasî bêjim. Pênaseyê bextewaribûnê çi ne? Sedemên nebextewarbûnê di civaka modern de çi ye û rêyên çareseriyê? Bi kurtasî ez ê behsa van tiştan bikim. Destpêkê de sedemên kêmbûna bextewariyê di civaka modern de dixwazim behsa vê bikim. Ev hefteyeke xwe ji bo vê mijarê amade dikim, lêkolîn dikim, bi kesên derdora xwe re diaxivim, vê pirsê ji wan re pirs dikim, gelo li gorî we, li gor nêrîna we dibe ku sedam çi be? Di salên dawî de gelek lêkolîn nîşan didin ku rêjeya bextewariyê di nav mirovan de pir kêm bûye. Tevî ku pêşketinên teknolojîk û aborî zêde bûne, ew kêm bûye. Lêkolîneka ku me li ser kir divê serdemên de diyardeyê hûr bibe û hin çaresiyên çareseriyên pêşniyarkirî ez ê pêşkêş wê bikim. Ev lêkolîn li ser bingeha analîza lîteraturê û daneyên ji çavkaniyên cûr bi cûr hatiye berhevkirin. Herwiha anketek biçûk jî kirine bi sed kesan re da ku ji perspektîfên cûda yên civakî bê dîtin ku ka bandora van tişta û sedema wan sedema vê tiştê çi ye. Bandora teknolojiyê bi gel sedî heftê û heşt kes gotine bandora teknolojiyê. Ji beşdarvanan sêdî heftê û heşt kes gotin ku bi karanîna zêde ya medyaya civakî bandoreke neyînî li ser bextewariya wan kiriye. Lêkolînên zanistî nîşan didin ku bi karanîna zêde ya telefonên jîr bi zêdebûna xemgînî û kêmbûna bextewariyê ye girêdayî. Guherînên civakî Sedî şêst û pênc beşdar jî bawer dikin ku lawaziya têkiliyên malbatî û civakî sedemeke sereke ya kêmbûna bextewariyê ye. Lêkolînên demografîk jî nîşan didin ku kesên di bajarên mezin de dijîn bi giştî kêmtir bextewar in ji yên li dewerên biçûktirîn dijîn. Bi rastî jî gundiyek ji bajariyekî bextewartir e. Dibe ku têkiliya vê bi xwezayê hebe, bi axêr hebe. Çimkî em aîdî xwezayê ne, em parçeyek ji xwezayê, ji axê ne. Ê dema em ji xwezaya xwe dûr dikevin dibe ku em hay jê nîm bin lê ev me bextewar bextewariya me kêm bike. Ez jî ji wan sedî şêst û pênc kesan a me. Ya sêyem jî pirsgirêkê yên aborî. Sedî heştê û du kes jî gotine ku xemên malî bandoreke mezin li ser bexteriya bextewariya wan dikin. Daneyên aborî jî nîşan didin ku newekheviya aborî di gelek welatan de zêde bûye ku ev jî bi kêmbûna bextewariyê re têkîldar e. Zêdebûna strêsê, Sedî Nod jî beşdaran jî gotin ku asta strêsê di jiyana wan de zêde bûye di salên dawî de. Lêkolînên tibbî jî nîşan didin ku strêsa kronîk bi gelek pirsgirêkên tenduristiyê ve girêdayî ye û ev jî bandoreke li neyînî li bextewariyê dike. Her wiha ev dere sed û pêncî û penc pênc kes gotine kêmbûna nirxên manevî û bi vî şiklî çûye. Ha hûn ji min re pirs bikin, hûn bêjine ku mizgîn lê ka li gorî te çima. Ez pêşî verî fikra xwe bêjim, min ji derdora xwe vê pirsê kir. Gelo li gorî wê ka Ev serdema pêşketî de bextewarî çima paş ketiye û hûn di sar vê çi difikirin? Min ji e, destpêkê yê temenê wanê çardeh pazdeh salan dest pê kir min ji biraziyên xwe li xwarziyên xwe û her wiha yê li derdora xwe pirsî e, xwarziyek min Biraz yeke min biborin, temenê wê hîna sêzdeh ye. Got ji min e, got me tê, ez bawerim bi aborî ve girê daye. Li gor ez hevoka wê ji devê wê weke ku ez bi were parve dikim. Got li gorî min berê demên borî

Hevs ew hevsengî xera bûye. Dewlemend gelek pir in û feqîr gelek pir in. Êdî ew orte yanî ew pola ortê pir pir pir kêm bûye. Lewma mirov ne bextewar in. Yanî li gor daneyê aboriyê li gorî wê ji ber daneyên aborî Bexta warî kêm e. Min maf dayê, min got belê dibe ev jî nêrînek e û dibe ku sedemek ji wan ev be. Ji yê keseke din re min pirsî, ew jî got ku ji ber ku em çavbirçî ne. Em tu carî têr nabin û her tim zêdetirîn dixwazin. Min got mafdarî. Belkî jî em ji dêvila tiştê ku ne di destê xwe de bextewariya xwe bi wan girê din, em di tiştê di destê xwe de bextewariya xwe bi wan girê din, dibe ku encam ne wilo be. Yek jî got sedema kesên li ser Em bêjin kesên li ser yê ku rêvebirtiya vê axê dikin hûn jî zanin ku ji ber ampûlê em ne bextewar in lê ev ampûl ne ampûla Edîsun e welhasil ew jî henekeke bi wî şiklî kiribû. Li gorî min jî bi min Em li gor bextewariya xwe li gor tiştên ku me girê daye. Yanî ger em bextewariya xwe bi tiştên hîn mayîn de girê bidim, em ê bextewar bibim. Mîna ke em bi mirovekî girê bidim, ne mimkun e ku ew bextewarî zêde bidome. Yanî belkî bi dest jî nekeve. Çimkî mirov fitrata mirov ji xwe mirov xwe bi xwe ne tişteke mayînde û bakî ye. Dema ku mirov bi dest jî bixe rojekê wê ew tişta ji dest here yanî divê mirov bextewariyê bi mirovekî girêl nede. Belkî hîn tiştên manevî û hîn tiştên mayînde dibe ku hîn bextewariyeke bicî Bi me bide hêzkirin. Ez vê mînakê jî bidim. Em çima tiştên ku ne di destê me de ne, em bextewariya xwe bi wan girê didin. Tiştên ku ne yê me ne, em bextewariya xwe bi wayê girê didin. Yani tim tiştên ku em ne xwedî wan in, ne xwediyê wan in, em bextewariya xwe bi destxistina wan girê didin. Lê tiştê ku em xwediyê wan in û di destê me de ne, em pişte çav dikin. Em pişte çav dikin û nabêjine ku ka ev tişt destê min de ez xwediyê ev tiştî me, gelek kes hene ku ne xwediyê vî tiştî ne. Çima ez pê bextewar nabim? Gelo ew tiştê ku ez dixwazim dema bibe ya min, ez ê bi rastî jî bextewar bibim? Yani wek min got bextewarî bi min girêdayî hest û daxwazê însan e divê em bextewariya xwe piçek di tiştên ku di destê me de ne girê bidin ku em bi rastî jî bextewariyeke mayînde bi dest bixin ev jî nerîna min e Ez xwazim bidomînim jî di dîrokê de gelek alim helbesvan û fîlozof li ser bextewarbûna mirovan ramanên xwe anîne ziman me biçek lêkolîn kir ez xwazim wê jî bi wer parve bikim bes bira ne fikr û ramanê me fikr û ramanê ka alim û fîlozofa jî hebe ka ew li ser vê mijarê çi gotine Ez ê çend mînakan ji çandên cîhê û demên cûda pêşkêş we bikim. Aristoteles fîlozofê Yewnanî ye weke hûn jî zanin. Gotiye ku bextewarî di xwe de armanca jiyanê ye. Ew an ew encama kiryarên baş e. Ne ku kiryarên baş encama wê ne. Vir baş gudarî bikin, dubare dikim. Bextewarî di xwe de armanca jiyanê ye. Ew encama kiryarên baş e. Ne ku kiryarên baş encama wê ye. Bi rastî jî mirov zane ev kesek fîloz ev gotineke fêlozofî ye. Ez maf didimê belê. Ez maf didim ê teqez. Ömer Hayam, helbeswan û matematîkwanê Îranî, ew jî gotiye ku bextewarî ne di tiştên ku di dixwazî de ye, lê di tiştên ku tu heye de ye. Tiştê ku tu tê de heye de ye. Yani ez bi wî rê kraman im. Nizanim. Divê em ser niqaşê bikin. Velhasıl Konfuçyus filozofê Çînê ew jî gotiye bextewarî ne di desthildariyê de ye ne jî di dewlemendiyê de ye. Ew di kêfxweşiya ji tiştên biçûk de ye. Belê, rast e.

Behsa girîngiya evînê dibêje, dibe ki girîngiya evînê û wêrekiyê ji bo bextewariyê ye. Yanî weke ku gotiye evîn û wêrekî wele mamoste Ahmedê Xanê ez Ne yek ramanim lê bes ew weka me ez ne bawerim û lojirê ew dema dibê evîn em evîn neke mirovahî difikirin lê ez bawerim ku evîna ku ew behs dike hîn tişteke kûr û mizintirî ne. Lewma em dîsa bejna xwe li ber ditewînin û em nikarin weka wî bifikirin. Ew e, ji me gelekî pêşketîtir difikire. Sokrates, ew jî fîlozofê yewnanî ye, ew jî gotiye ku sirra bextewariyê ne di lêgerîna zêdetir de ye, lê di kêmkirina daxwazan de ye. Gelek rast e, jixwe Konfîçyûs jî hema hema heman tiştî gotiye em bêjin. Buda, damezrênerê Budîzmê, ew jî gotiye bextewarî ne tiştekî ye ku ji derve tê, Ew ji hundir ve tê. Wow! Teqez, teqez, teqez. Belê, ez bi bûdare yek ramanim bi dil û can û rih. Bextewarî ji hundirê me tê. Carinan xemgîniyek li ser me bandor dike. Yanî, em gelek xerab dibin. Bi rastî jî carna dibe ku bûyer, sedem an jî wê rojê em xwe wilo hest pê dikin. Di pêre xwe bi xwe min fêr bûye ku carna carna ji destê mirov nayê xwe bi xwe xwe motîve dikim, enerjiyek erênî ji bi xwe weke em bêjin şarj dikim û tiştên xweş difikirim. Mizgîn wê xweş bibe, wê baş bibe, xemgîn nebe mizgîn. Tiştên xweş dixeyal dikim welhasil bi wî şiklî yanî weke ku bûda gotiye ji hundirê mirov tê. Ya her tişt dema mirov nêre bi rastî jî bi kurtasî her tişt destê me de bextewarî û nebextewarî jî lê hilbet hilbet ne destê mirov de bûyer mirov gelek sedemenin dibin sebebê nebextewariyê yanî Ez dixwazim bi we re tiştekî din jî parve bikim. Filozofê navdarê Lubnanî Xelîl Cîbran li ser bextewarbûnê nivîsek kiriye. Ji pirtûka wî ya navdar peyamnêr min wergirte ev nivîsa. Gotiye ki, Bextewarî çi ye? Ji bilî azadiya kêfxweşiyê. Lê ew bi xwe ne kêfxweşî ye. Ew tiştekî kûrtir e. Ew wek kaniyekê ji kûrahiya erdê ye ku bi kelecanê derdikeve û diherike ber bi deryayê ve. Di kûrahiya wê de xemgînî û kêfxweşî tevlî hev dibin. Û dema ku ew digihêje rûyê erdê, ken û hêsir bi hev re derdixin. Çiqas kur be xemgîniya we, ewqas zêde ye şiyana we ya kêfxweşiyê. Ma ne kaseyê ku şeraba we dihewîne, heman kase ya ya ku di kurahiya agirê hostayek de hatiye şewitandin. Ma ne alavê ku bi dengê xwe yê herî xemgîn dilê we diricifîne, heman alav e yê ku bi stranên xwe yên herî şad dilê we kêfxweş dike. Dema ku hûn kêfxweş in, kûr binêrin dilê xwe û hûn ê bibînin ku tenê ew tiştê ku xemgînî daye we niha kêfxweşiyê dide we. Dema ku hûn xemgîn in, dîsa li dilê xwe binêrin û hûn ê bibînin ku hûn bi rastî jî ji bo tiştê ku berê kêfxweşiya we bû digirîn. Hin kes dibêjin, kêfxweşî bilindtirîne ji xemgîniyê û hin ên din jî dibêjin na, xemgînî mezintir e. Lê ez dibêjim ku ew ji hev cûda nayên veqetandin. Ew bi hev re tên, Û dema ku yek bi tenê li ser maseyê rû dinê bi we re, bi bîr bînin ku yê din li ser nivîna we radizê. Yanî bi min nivîseke gelek bi wate bû. Dema ku min ana jî xwend, hîn wateyê cûdatir di min de pêk hat. Yani ev nivîs balê dikişîne ser têkiliya di navbera kêfxweşî û xemgîniyê de. Yek bêyekê nabe. Wek xureşî û xweşiyê. Wek reş û spî. Xemgînî û kêfxweşî. Nabe ji hev bikedin. Ger kêfxweşî were, Wê xemgînî jî were, xemgînî were, wê kêfxweşî jî were, wek roj û şevê. Bala xwe bidinê pergala jiyanê, gerdûnê, tim piştî tengasiyeke, firehiyeke. Ji xwe di Qurana pîroz de di ayeta înşirahê de Dibêje ku biborin dibêje ku li wir piştî her tengasiyê firehiyek heye. Fe inne me'al usrî yusra. Ev ayete di jiyana min de gelek bi watê ye. Weke mottoya jiyana min e bi rastî. Ez di gelek waran de Vê ayê tê bikartînim ji bona xwe, ji bo motivasyona xwe, ji bo enerjiya erênê. Her wekî din ez pêşniyarî we jî dikim bawermend bin ya jî ne bawermend bin. Gotineke hêvî dide mirove. Velhasil Weke min got ev nivîs balê dikişîne ser têkiliya di navbera kêfxweşî û xemgîniyê û destnîşan dike ku bextewarbûn ne tenê kêfxweşî ye. Lê têgihiştina kûra jiyanê ye bi hemû aliyên wê ve. Û Cîbran pêşniyar dike ku em her du aliyên jiyanê qebûl bikin û tê bigihîjin ku ew beşek in ji ezmûna mirovî miroviya tevahiyê. Gelekî xweş gotiye bi rastî min gelekî ecibam. Belê ez dîsa çekî wilo dema ez van tişta dinivîsim dixwînim ji xwe gelekî kêfê jê digirim û di min de hestên cuda çê dikin anna dema min xwend dîsa wilo hişim tevlî hev bû fikr û ramanên nû hatin ya serê min zêde carna dibêm qey dixebite. Velhasıl em dîsa hatim dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we bi kêfxweşî li min gudarî kiribe û we eciban dibe ev mijara ku min hilbijartiye. Tiştê ku hûn dixwazin li ser zêde bikin, hûn dikarin li ser YouTubeê dibin parvekirinan me de şîroveyên xwe binivîsînin. Em ê ji vê kêfxweş bibin. Vê kêlikê bimînin di xêr û xweşiyê de û bimînin di qenciyê de û tim tim tim bextewar bin bi xatirê we.